Alafu matuko tarero na atano abangwana basoire Tutam. Siasa yaya, siasa yaya! Omanyete buna tokogamba bono iga, erio obochori bwaba gusii, abangwana aba baretetwe babwate chinsara, mwaroche iga omochumbe Patrick Osero kabwate ensara kabisa, banto mbanya korora ensara bakobuna nki eke iga rinyamara? ng'a ere nensara. Banto mbanye konyora abana konya bakonyeigwa ng'a chinsara nchireo chi'enkororo. Bono chiganda chikorutwa kabisa, omogusi akwe, akwe, akwe pi! Ensara eyemo egatoka bahati mzuri teyageti monto. Buna tokamba bono iga, amachuma naro aitire abwate chingoma bono iga, abande bare chinyagitari, abande bare nka. baumisire bobe emegongo emetuki ang'o bare amanyinga ogento aroche. Kere baumiete matiang'i tachieti asabe emusie ende yonsi besa ng'a ng'anche korosia nyagetari. Matiang'i agatoma epiya yaye korwa kwa Choki, akamotebia ng'a genda nyagetari batarere bonsi, baria babwate chibiri baakanere bonsi bagende eka, baria batabwati endagera bae kende bachakere obogima. Tokirete iga tomanye gokora chibicha, osoro, simbarati, bonsi. Ee abagusii intwe titochama, lakini nabo bikogenda iga eh. Ekero naroche ebicha eywo, nakweboria ng'a onye osoro oamire gochia onywa matiang'i, chiemsii akoumera gose matiang'i. James yakumire gose matiang'i? Onye simba aratiamure gochia oria matiang'i, James yakumire chiachoretwe gose matiang'i? Ntaete mbore abagusii igaa rero, ng'a orora amo osinyari be campaign nonye na ase ayamo, ng'a omorore campaign, tarenge na matiang'i, tarenge nabo abwo gisesa, tarenge nabo abwo engoko, tarenge na onde bwensi ekero chicampaign chigwa agwo, nkayi arenge. Bono James echiachorirwe, oria ochikobire. ase osoro. Momaete ebinto osoro atokorere nyamira, momaete ebinto osoro atokorere nyamira eh yaya siasa eye yansinyire, aye nabo siasa ere iga erachebe kai eh. Bono rigereria, amo osinyaribo impeachment iga ase ene yaye yabekwa, amo osinyaribo naroche ng'a nkobare impeached atatigeti ebinto agokora. Bono iga nobori nyamerato onsi, ng'a omanyete abe omochinyaribwa ng'a okore are egasi. Kera omonto agoteba abe omochinyaribwa, kende nkeiyo agokora. Igo impeachment kende nkeiyo ego affect omogusii, ekogera aboo, taboo, gasi teiyo, kei. Bono ntochake gotebiwa ng'a na impeachment, tochore chi mca, tochi kore ecampaign, togende kera ase, alafu omanye gochiira ase ruto, kogokia ruto egere ore endo. Gento eke kia nyamira gose gusii, tari igoro ya mosinyaribwa, tari igoro ya amos nyaribwa. Matiangi bono nintwe tiri tobere kando, obe ore kando. Nyamoko agakoonia, amosinyarire ibo oyo nere okobera chibisio twachio ore isato. Bono totagete matiangi obere kando, torie iga abanto tweka. Kei, amang'ana aya okoreta abanto ang'e naye bagochia tiki ati bamanya koreta ebinto buna ebi, ntotagete pi gusii, pi. Nchera teiyo tokomenya enchera enga buna eye. But tebi ase okobanyora, aba MCA batato twakoranire. gose bache batoe arase enki bache togokora gose osoro na simbarati. Ntomaete bori ne chiri abayouth bama ba ba ruto gusii, kere matiang' yabire ti matiang'i agotumia chibesa chinyinge mono gokora ecampaign, ase eng'encho abangwana bare. Ebese eywo are koimoka, nabekire egari amabuta, agende ma mombasa. Matiang'i atagete pi kogenda mombasa, ekero achie gusii ake ecampaign, agatiga pi akabeka kera egento kando. Abwenerete kogenda buru boruya agatiga pi kera egento akabeka kando, agacha gusii ecampaign. Alafu after ebi bionsi pi biakorekanire, momanye koimoka mwensi pi, tutam. Tuk inki rende twakorwanera? Mware kogenda tutam mochorwa? Iyii, onye bare abaya, mware kogenda tutam mochorwa, bono rigereria aba. Mbicha ki togotoma isiko aria? Kera omonto aroche ng'a chiMC echi chia matiang'i, echi, echi Facebook, echi chire na abanto ba Ruto, mbiche ki tokora ki? Mbiche ki buna abagusii tokora ki bono chisiko iga aria? Mbiche ki? Mware koumera rende nonye botuko gaki nonye ndoche ime mogambe ere omokori mwebise iga mwetinyi omonwe onde tamanya, eh, onde tamanya. Momanye komoka mogoso igoro mobwatane amaboko moki moki igoro ng'a ng'a bono mwaikire ase Ruto. Imoka bono tiga nyakwabera risiko aa genda state house, genda state house tomanye ng'a ntobwati emcee y'ekerenyo, ntobwati emcee ya nyamaiga, ntobwati emcee ya nyansiongo. Hee! Na omokare iga, onye matiang'i akooniwa na abanto right, left and centre, ai ai ai ai torache toche nyamira toborie ebirogo, toborie ebirogo bono nki eke? Nki eke? Ango naende eground ensara egoeta kabisa egotutia amagena gochia aa. Onye orakomiokigwa chimbago akoiruka ase eng'encho yaino alafu moe goika aa moimoke mogende ase matiang'i, mbiche ki mokore risiiko iga iga? Nomanyete buna moitire abagusi omoyo? Abanto bakoboria bono onye togosupport matiang'i, twabosaru chia emcaa, chia magomoka chionsi pi chiagenda ase egovernment, inki rende totakera egovernment chikura? Mwatoire obosoku sana, obosoku, obosoku. Bono iga kera omonto agasana okwanera ore chemsie echio, yaani nki eke bono? Ti abachumbe baito bagusii bonsi pi, ibatigete gokora kera egento, bagateba tiga togende nyama eyio, nyansiongo, na ekerenyo. Mwarenge ground bande baino momanye ebinto biarenge oo. Abanto bamacheti gokwa pi, korimerera riroba nse. Abanto bamachete gokwa. Papa Patrick Onsaro baimoete bakarinda chikura. Ben Momanya akarwa Nairobi agatiga elaw firm yaye akaenda korenda chikura. Momanya koimoka korwa ase ime okorwa, momanya kogenda iga aria totama. Impeachment nyaribo tiga emokia omosaraba oye, tari intwe twamotebete ache gosari Nyamira, oboamate bwaye ne James ye Ngai agoterera oo. Nkai tokwerera, okoimoka okogenda ochia koimokia abanto twarigire. Nkai kwarenge. binto mbigokora iga, abagusii ntegerera buya, binto mbigokora iga, aba murabaitire bono iga igoro ya chiemisi echi isato, bare iga aria babwate chingoma ande batire amaiso abana bunire amagoro, ase eng'encho yaino, mwari mwa twa onde noyomo ochire obatarire nyagitari ororire buna emechando bagoetera. Mwachiire mwataarire chinka chiabo morore emechando bagwetera, lakini mwanyora esiri mwachorerwe bono abaari pa ase osoro. Imokia osoro oyio na simbarati mobaire mpaka chinyagitari ime, morore abamura abaria chimia baumiete oo ase eng'encho ya barabwo. Abande bare chinka bono iga abana abakungu babo ase naki bagokora ekero nabo okorigereria enyomba. nabakorigereria omochie, nabakorigereria abana babo, bono obareke abaumiete abanto bakorara nchara chinka ase eng'encho ye chiemisi echi isato. Momanye koimokia etegetegetegete ase osoro. Inki rende tware kobachorera? Mware kogenda ase osoro, abachore. Bono ntori gochia goteba kende, matiang'i bono iga tari kia bono iga it's loyalty first, loyalty, loyalty first omonto amanye gochia ororo. Rende togochungusa omonto kera ekemo abana nabwate eh, nkaisobe eh, mbantoki ogomba nabo eh, etabia yaye kare omokina kiarenge, arenge omonto goika oba iga. agwo ekaba obaga, agao oba risami, agao oba rinyabara, agao oga obe ekerangwati, agao oga oba ripera, twamanya kera omonto gocha gocha gocha ekero enchera eye enchera eye. Ase baria more ekerenyo, nyamaiga, nyansiongo, ng'akere esimi igaa ntebia amang'ana ayio naki abaikerete eira gose momaete ekiga ase ime, inche biekansereta.